nĩ athuri a kĩama gitũ gĩtĩĩku kĩa Agĩkũyũ. Rĩu mũtegi ũyũ na- na ndiramete ũrarĩ wa horio kana wa ndegwa? Nĩ wahorio ũyũ. Ehe. Ũyũ nĩ wahorio, nĩ Ũyũ wahorio. Nĩ wa horio. Ĩĩ, nĩ wahorio. Ndeto ĩyo nĩ njega. Ĩĩ. Rĩu naniĩ wakĩngora gũkũ rĩ, Ĩĩ. naniĩ eh, ndakiuga nĩ wega ngũcokerie ngatho tondũ nĩ ikinya inene ona niĩ njĩgĩte kũhorerio o mĩaka igana ona ĩrĩkĩtie gũthira na nĩkĩo nani ndĩkĩrĩ wa kĩama ndĩ mũngarĩ wa mbarĩ ya maina nani ndĩ mũngarĩ wa mbarĩ ya mũtema na njiarĩtwo nĩ nĩ irũngũ kwa ũndũ ũcio ndĩ mwangi nani ndĩ maina njiarĩtwo nĩ irũngũ Ĩya wa- we- we- we ĩya waraniĩ twĩka ũguo. Ĩni. rĩu rĩ ah, hĩndĩ ĩyo tũkwaragia nĩ wona nĩ njokire mũhuko-inĩ wakwa Ĩĩ. na ndakũrutĩra ũndũ wĩyaha ũgwĩtwo Ira. ira Ĩĩ. ndakwĩra rĩrĩ nĩ rĩa ira Na wahakĩra mũthĩgi. na ndakũhakĩra mũthĩgi Mm. no he kaũndũ ngũriganĩirwo gũkwĩra Mm.

ira rĩrĩ nĩ kĩheo kĩnene ngai atũhire mũgĩkũyũ Eh. na no ithuĩ tũkoragwo narĩo thĩinĩ wa thĩ yothe gũtirĩ rũrĩrĩ rũngĩ rũkoragwo narĩo. Magic soil. mamĩtie the magic so no nĩ kwaga rĩtwa rĩa kũrĩhe rĩu rĩ ah, ndikĩũĩ kana nĩ wanyita na ira rĩrĩ rĩ njoke ngũthereria atĩrĩrĩ ah, rĩhũthagĩrwo nĩ agongoni Mm. na mũno makĩria mũgongoni mũndũ mũgo Eh. nĩwe ũhũthagĩra ira rĩkũ Yeah. tondũ wĩra warĩo nĩ ũtheru

wa mũndũ ũrĩkĩtie gũthiĩ ũkiri-inĩ nĩkĩo nĩkĩguo twĩtaga kĩimba Ngominyo. ĩĩ kana kĩimba Mm. nĩ tuge nĩ kĩimba gĩtirĩ kĩrathi kwĩti kĩratuĩka ngominyo Mm. ngominyo mwĩka Mhm. tukiuge okay kĩimba kĩu rĩrĩa kũhandũraga rĩ Mm. angĩũka ngeithie na mako na moko make rĩ Mm. na ndarĩ aratahĩkio thahu ũcio kana ndarĩ arathahũrwo rĩ Mm. nĩ mũndũ tũngiuga na gĩthũngũ nĩ ndatĩ na gĩthũngũ no gĩkũyũ kanũ nĩ mũndũ wĩna thahu Thahu. ũguo ti mũndũ mũtheru Mhm. rĩu moko maya makwa rĩ Mm. ndingĩenda gũthiĩ kĩgongona-inĩ kĩa ngai Mm. ngai witũ mwene nyaga itambĩte gwĩthahũra no ndĩthahũre na mahuti ma mĩthemba ĩrĩa itekũgwetera haha nĩ ndĩkwĩra hĩndĩ ĩyo tuonana no mũno makĩria ta mũndũ mũ agĩru gwĩthakũra na ira rĩrĩ nĩgetha ehake moko ũguo nĩgetha o tũrĩgua maandĩko ma kĩrĩkanĩro makiuga atĩ ona angĩkorwo mehia maku ma, nĩ matunĩte ta mĩri ya gakarakũ nĩ megũthera mahane kĩ ira ira rĩrĩ wĩna kĩũria kĩa- ĩyo ĩ Ĩĩ. ira rĩrĩ riumaku ira rĩrĩ he kĩndũ twĩtaga runye rwa rũrĩrĩ thiri kana ũtonga wa rũrĩrĩ rũrĩa tugaga kaingĩ tũtiendaga andũ arĩa angĩ mamenye na tondũ nĩ ũkũnjĩte he mũrata waku ũgũcia nake ũhoro ũyũ rĩ ndingĩenda kũgwetera haha tondũ ndiũĩ mũrata ũcio nĩ mũndũ wa mũthemba ũ no njuge riumaga gatagatĩ wa irĩma inya cia mũgĩkũyũ Ĩĩ. hau handũ o o hau hau hau hau hau handũ Ĩĩ, o handũ nĩ ngatho Ĩĩ. hau ndigå- ndigå- ndigũtenderia kuga makĩria ya hau Ĩĩ. na no nyende kuga rĩu ũyũ nĩ mũthuri rũrĩte hete gĩtĩo mũthuri ũndonyete na njĩra nene mũno nĩ mũthuri ũndeithĩtie ũgĩkũyũ-inĩ wakwa na rũgendo rwakwa rwa ũgĩkũyũ kuma kĩanjĩrĩria nginya haha nginyĩte mũthuri ũyũ nĩ akoretwo apurĩte pati nene mũno kana

na rĩu nĩ twarĩ redio twaragia nake rĩu tũkoigaga kũrĩa nĩkuo rũraya nake agatwĩtaga andũ a rũraya rĩu we nĩwe tondũ nĩwe warĩ wiki rĩu nĩwe wanyiti rĩtwa nĩwe rĩarũmire kinyanjui wa rũraya aragia kuma rũraya no aragia usa kwa ũndũ ũcio nĩ niĩ kĩnyanju wa Nũyũ nĩwe rũraya kĩnyanjui wa rũraya. twĩna mũthuri ũyũ mũrata wakwa mũno wĩtagwo jn kariuki Yes. nĩ oĩkaine mũno nĩ aragia thĩinĩ wa media na aragia mũno maũndũ megiĩ ũhoro wa mĩciĩ o na makĩria mũno ũhoro wa ciana Yes. na mĩrĩre ya ciana citũ na kiugo acokagĩra na kĩkangenia mũno atĩ twatiga rũciaro rũhana atĩa twatiga mũhĩrĩga ũrĩkũ tũkiuma thĩ ĩno nĩ kũrĩa concerned mũno na ndeto ĩyo na nĩ angenagia kuona nake mũthenya wa ũmũthĩ thutha wa kahinda karaya nĩ tũkuona nĩ ũhoro mũnene ithuĩ twĩ ndungata cia rũrĩrĩ na ti kũmenya tũmenyete mũno no nĩ kuona tuona atĩ kĩrĩa mwene nyaga atũhete twarie na tũkĩrutithie wĩra kamũiria tũrĩthiĩ ũkiri-inĩ nĩ thayũ nĩ thayũ mũthuri nĩ ngatho mũno Ĩĩ. na rĩrĩ nĩrĩo ira ndingĩrĩhutia iterĩtwo nĩ mũthuri ũyũ nĩ kũrĩa ũrota ũguo na ti kũrĩa ũrota nĩ kuga nĩrĩo rĩrĩ niĩ ndirĩ ndona ira ndarĩ ona ũmũthĩ na mũthuri ũrĩkũ na mũthuri ũyũ koguo mũthuri ũyũ arehire kĩrathimo gũkũ kwa mwarĩ wa maitũ tondũ nĩkuo twatũngana rĩa mbere thutha wa kwaria nake mĩaka makĩria ya ikũmi Yes, more than 10 years. twaragia twaragia twaragia twatũngana ũmũthĩ ũyũ kwa mũthoni witũ Eh, nĩ wega mũthuri mũno. wa bata mũthuri nyendete mũno mũthuri tũgũtũrania na tũtũra tũikaranĩtie mahinda maingĩ Mm. nĩ ngatho mũno Ũcio nĩ Thank you. nĩ JN Kariuki na Kinyanjui wa Rũraya. Nĩ thayũ. Rĩu Jeremy you can say your last word that's okay